D'Wuert. Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, scho viru bësse méi wéi zwee Joer hunn d'Experte vun der European Broadcasting Union an enger externer Evaluatioun d'Situatioun an d'Piste fir de Radio 10,7 evaluéiert. An dësem Peer-to-Peer Review gouf eng Analys op Basis vun den universale Valeure vum Service public gemaach, dat heescht op Basis vun der Universalitéit, der Exzellenz, der Onofhängegkeet, der Diversitéit, der Resilienz an der Innovatioun. D'Zil vum Rapport war et, dem Lëtzebuerger Service public eng kohärent Visioun a Strategie ze ginn, fir sech fir d'Zukunft opzestellen, iwwer déi mer haut hei schwätzen. Här President, ech mengen, d'Covid 19 Kris weist, wéi grouss de Besoin no qualitativer Informatioun och am digitalen Zäitalter nach ëmmer ass. D'Mediegesetz vun 91 liwwert leider keng belaaschtbar Definitioun vum Service public. D'Grondbegrëffer, déi de Service public ausmaachen, hunn deemools keng Plaz am Gesetz fonnt. Fir also de Service public an Zukunft eng zolidd a kohärent Basis ze ginn, déi d'Objektiver vun engem Service public dann och festhalen, brauch de Radio 10,7 haut en eegent Gesetz mat enger klorer Definitioun vu sengem Rôle als Service public. A mir hunn och an der Kommissioun gemierkt, datt dat, wat Service public ass, dach ënnerschiddlech interpretéiert gëtt. Den Europarot hält an der Annex vu senger Recommandatioun vum 15 Februar 2012 d'Principe directeurs fir d'Gouvernance vun engem Média de service public fest. Am Dokument heescht et ënnert anerem, L'indépendance est une condition sine qua non pour toute organisation de médias de service public. De Conseil de l'Europe hält fest, datt de Service public ouni déi néideg Indépendance riskéiert, seng Credibilitéit géintiwwer de Biergerinnen a Bierger ze verléieren an domat och hire Réckhalt, deen esou wichteg ass. De Règlement grand-ducal vun 92, deen d'Gouvernance vum Radio 10,7 gereegelt huet a reegelt, gesäit vir, datt all eenzele vun den néng Verwaltungsrot-Membere vun der Regierung ernannt gëtt. der deemoleger gréng-rouder Fuerderung, d'Trennung tëscht Exekutiv an der Gouvernance vum Service public méi strikt ze reegelen, gouf am finalen Text net Rechnung gedroen. Mir Pirate wëllen dat änneren. Mir appelléieren un d'Regierung, genau hei méi wäit ze denke wéi hir Virgänger. Et hëlleft vläit, datt zwou Parteien, déi deemools dat scho gefuerdert hunn, elo mat an der Koalitioun sëtzen. Am Peer-to-Peer Review vun der EBU gëtt dann och Folgendes zeréckgehalen, The current system of governance underlies a risk of politisation which could be a threat to the public services independence. Déi selwecht Etüd schléit also och vir, zesumme mat der kompetenter parlamentarescher Kommissioun an dem Verwaltungsrot vum Radio no alternative Solutiounen ze sichen, fir eng nei Nominatiounsprozedur ze schafen, déi de Risk vun der Politiséierung op e Minimum reduzéiert. Mir Pirate kënnen eis där Positioun uschléissen. Wie en Service public seet, dee seet och Onofhängegkeet, dee seet, e Service public muss autonom si fir kënne seng Aufgab auszeüben. Den 100,7 fiert aktuell ënnert der Form vun engem Etablissement public an e soll aller Viraussiicht no och dee Statut halen. Et ass awer elo esou, datt mir Pirate grouss Wichtegkeet op d'Autonomie vun engem Etablissement public deen e Service public da soll maache leeën. An do gëtt et en aneren Etablissement public, dee schonn eng gewësse Virgeschicht huet an deen esou autonom ass, datt en net nëmmen Etablissement public genannt gëtt, mee Etablissement public autonome. Dat ass eis éierewäert Spuerkeess, déi eebe genau dësen Etablissement public autonome-Statut krut. Dat aus verschiddenste Grënn. Mir als Piraten sinn op alle Fall der Meenung, datt, wann d'Etablissements publics 100,7 zumindest, a wann et och just sollt Symbolpolitik sinn, deen Zousaz vum Etablissement public autonome kritt. Falls et keng Symbolpolitik ass, wär et ëmsou besser. Här President, den 100,7 huet haut keng grouss Audience. De Programm erreecht 7,8 Prozent vun de Lëtzebuerger a 5,4 Prozent vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg liewen. Dat ass net vill. Dat läit awer nëmmen deels um Programm. Et läit sécherlech och an der Geschicht vum Radio, déi deelweis eng ganz schwéierfälleg Evolutioun geholl huet. D'Missioun vum Radio ass wéi gesot ni wierklech richteg definéiert ginn an uganks war en nach als Sproochrouer vun Associatioune geduecht. A sou huet sech awer den 100,7 emanzipéiert an haut zu engem professionaliséierte Medienhaus mat engem breetgefächerte Programm weiderentwéckelt. Mir duerfen net riskéieren, datt de Service public weiderhin an engem Flou ass an dofir begréisse mer d'Initiativ, fir hei eng breet gefächert Concertatioun ze maachen, fir eeben dee Flou aus der Vergaangenheet opzehiewen. De Service public muss fir eng onofhängeg, neutral a qualitativ héichwäerteg journalistesch Aarbecht stoen, déi dem Pluralismus an der sozialer Kohäsioun, mee och der kultureller Diversitéit innerhalb vu Lëtzebuerg an der Groussregioun verschriwwen ass. Dëst ass eng usprochsvoll Aufgab, déi muss gestäerkt ginn. Den EBU-Rapport hält awer och fest, datt wann den 100,7 wëll méi Nolauschterer hunn, datt e säi Programm muss op Kohärenz a Qualitéit hi préiwen an, an dat ass mengen ech ganz wichteg, der Méisproochegkeet muss méi Rechnung droen. Mir Pirate froen eis, wéi et soll méiglech sinn, souwuel Informatioun, Musek, Bildung a Kultur ënnert enger eenzeger Frequenz ze vereenen. D'Ënnerscheeder tëscht den Auditeuren, déi sech fir e spezifesche Genre vu Contenu interesséieren, wéi zum Beispill klassescher Musek op der enger Säit oder Noriichten op der anerer Säit, sinn einfach ze grouss. Mir Piraten sinn der Meenung, datt een eng zousätzlech Frequenz, en zweete Kanal, kéint schafen, änlech wéi dat och an anere Länner de Fall ass, eng Frequenz fir kulturell Sujeten, mam Beispill Literatur, Theater, Kino oder klassesch Musek, esou wéi a Frankräich dat zum Beispill de France Culture iwwerhëlt, an eng aner Frequenz, déi sech méi op d'Aktualitéit an Divertissementer bezitt, esou wéi dat dann am franséische Fall France Info wär. Lëtzebuerg, an dat weisen unerkannten europäesch Studien, huet haut schonns en héije Risiko vun der Mediekonzentratioun. D'Schafe vun engem weidere Media, enger weiderer Frequenz fir de Service public kéint och dëser Realitéit Rechnung droen an e bëssen eppes géint dës Konzentratioun maachen. Dat gläichzäiteg wär et natierlech och eng Pist fir d'Méisproochegkeet weider an de Fokus ze setzen. Doriwwer eraus plädéiere mir Piraten awer och dofir, d'finanziell Dotatioun fir den 100,7, esou wéi den 100,7 dat selwer a sengem Positiounspabeier virgesinn huet, an zwee ze splitten, engersäits fir d'Frais d'opération, anerersäits awer och fir em eng Marge de manoeuvre ze ginn, fir Investitiounen ze maachen. Well et ass schéin a gutt, datt mer hei schwätze vu sollen audiovisuell Contenue produzéieren, soll et niewent rtl, déi haut eenzege visuelle Service public offréieren, eng zweet Méiglechkeet gi fir Biller ze generéieren, da stellt sech d'Fro, mat wéi engen Investitiounen dat soll a ka gemaach ginn. Da stellt sech d'Fro, Wéi sollen déi nei Plattformen, Vläit net am lineären, mee och am asynchrone Mediekonsum geschafe ginn. Eng nei Websäit alleng geet net duer, e puer Podcasten, déi u sech einfach nëmme Radiosemissioune sinn, erëm ze verwäerten, dat ass Recyclage, mee dat ass net nei Contenue schafen an neie Forme fir nei Auditeuren oder och Zuschauer ze gewannen. Mee wat de Radio 10,7 brauch, wa mer op d'Pist wëlle goe vun engem Service public, deen och nieft dem Service public vun rtl Beweegspiller soll ofbilden, da brauch et Méiglechkeeten z'investéieren, nei Konzepter auszeschaffen an déi Konzepter dann och mat Liewen ze fëllen. Här President, léif Kolleeginnen a Kolleegen, Als véierte Pouvoir ass d'Press de Kontrollpouvoir vun de Biergerinnen a Bierger iwwer dat institutionellt Geschéien. De Service public hëlt doran eng besonnesch Positioun an. Hien ass kengem kommerziellen Interesse verpflicht a kann sech eenzeg an alleng op seng Aufgab als qualitatiivt Referenzmedium, wat dem Service um Bierger verschriwwen ass, konzentréieren. Dofir brauch eise Service public optimalerweis eng méiglechst kloer an onofhängeg Gouvernance an eng universell Approche, déi keen aus der Gesellschaft vergësst. Op deem Punkt wier et och wichteg, datt de Media de Service public och op lokalem Niveau agéiert a beispillsweis och méi Gemengepolitik an Theeme mat Bezuch op d'Groussregioun couvréiert. Doduerch, an awer och duerch Initiativen wéi d'Assemblée consultative, kënnt de Service public méi no bei d'Leit. D'Kooperatioun mat der Groussregioun muss am neie Gesetz eng zentral Plaz anhuelen. D'Heterogenitéit vun der Populatioun aus Lëtzebuerg an der ganzer Regioun fuerdert doriwwer eraus eng méisproocheg an inklusiv Approche. Zwou Frequenze géifen dem Service public déi néideg Flexibilitéit a Reaktivitéit ginn, déi e mat engem eenzege Sender feelt, an dat ouni datt déi eng oder aner Spart ze kuerz géif kommen. All Beräich, sief et Kultur, Noriichten oder Divertissement, kéint esou seng Plaz op der Antenn fannen. Ech soen Iech Merci.
Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Kommunikatiouns a Medieminister, den Här Xavier Bettel.